Kĩrĩma, kĩrĩma, kĩrĩma, kĩrĩma, ĩ nĩmwaigua ũrĩa kũrathiĩ Ol Karau? Ol Karau, nĩmũiguĩte ndeto? Rekei ndĩmwĩre andũ aitũ, niĩ mũingĩ ũrĩa nyonete kũndũ kũu, andũ kumĩra kumĩra, atĩ mwainire rwĩmbo kumĩra kumĩra kumĩra hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ ningĩ ya ũmũthĩ nĩguo kumĩra kũrĩa gwĩtagwo kumĩra kwa biũ. andũ kuumĩra rũcinĩ rwa tene. No rekei ndĩmwĩre, he mũndũ waririe aiga atĩrĩrĩ, Andũ aya maimĩrire aingĩ ũguo raini rũcinĩ, cigũthiũrũrũkanĩte igathiũrũrũka igathiũrũrũka rũcinĩ rwa tene-rĩ, ĩ nĩ mũũĩ kũrĩ andũ a kũrehwo? Kaingĩ thĩinĩ wa ithurano, andũ nĩ marokagio tene, magoka makara raini makara maraini makara raini maka vote. na nĩ akũrehwo, mavũti magacoka makehera, nĩũĩ wakĩrĩkia kũvũti thaa inya thaa ithano ndũngĩgĩikara hau ona thaa ithatũ ũgagĩthiĩ mũgathiĩ, rĩu mathaa ma thaa ithano thaa thita thaa mũgwanja na kũu mathaa ma thaa inyanya nĩguo kũgĩaga na chaos na mũingĩ ũcio wonekanire kũu ũmũthĩ. Andũ nĩ me, he, he, he, he political analyst ũmwe wa- u- waririe aiga, ai, andũ acio rĩ, nĩ megũkĩhingũrĩire. Na angĩkorwo nĩma nĩma nĩ kwĩhingũrĩra, ũcio nĩ wendo mũnene mũno mũno mũno mũno mekuonanĩtie tondũ niĩ nĩ njũĩ andũ acio me mũrengo ũrĩkũ. Nĩ tũĩ wega mũno andũ acio nĩ andũ aitũ. Andũ acio mekũrokete thaa icio. Na nĩũĩ nĩmakĩrirwo, inyuĩ mwaheo rĩai. No wathiĩ harĩa gathandũkũ-inĩ, ũmenye ũrĩa ũgũcagũra. Koguo andũ nĩmaimirire andũ aingĩ mũno mũno mũno mũno mũno, na macoka magiria ngari oro na ĩmwe kũingĩra, ngĩti-inĩ especially ya thukuru ĩyo gũkũ Butagĩrwo, na ũcio nĩ ũndũ mwega mũno mũno mũno wa kuonania vigilance atĩ ti itherũ nĩmekwĩharĩirie. kũgitĩra kura yao. Na maũndũ marĩa mothe monekanĩte kũu mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nginya hĩndĩ ĩyo ngari njirũ ma prado mekũrũmanagĩrĩra na andũ mena mena mĩcinga marathiĩ makĩminjagĩria andũ tear gas. Reke tũkĩmĩte tear gas tondũ tũtiguĩte mũndũ ona ũmwe atĩ ũtuĩkire nĩ arathirwo. Ĩĩ kana nĩ kũrathanĩtwo ĩnĩ wĩ, nĩ ũĩ rĩu maũndũ nĩ maingĩ mũndũ ũrathi kumĩra wĩra nĩ gũka kwanjĩrĩria kũruga, nĩ gũgĩcoka gũikara thĩ gũ catch up na news. Ndigwĩciria harĩ andũ monete mũtino ũcio wa kũrathwo, no nĩ gũkiuma na maũndũ macio ma kũhũrwo na tear gas nĩgetha andũ ma disperse wo mathiĩ. Nao andũ marega na marega na maigana ona thutha wa kũ vote nĩ megũikara hau na nĩgetha ma guard votes ciao. Nginya ona mũndũ ũcio wa IEBC ũgũkĩrĩte ũkumĩte kuga aretwo Mohamed Abdi ũyũ aretwo atĩa, atĩ andũ mainũke atĩ IEBC is capable. Maugire aca ithuĩ no nginya tũrinde kura citũ, gũtirĩ ngari ĩkũingĩra haha. Rĩu rĩ, mũingĩ ũcio ũtonirie atĩa? Mũingĩ ũcio watwonia atĩrĩrĩ, hĩ! Kenyans nĩ makinyĩte handũ makaiga aca enough is enough. Tondũ nĩ mana ma nĩ tũĩ andũ acio othe mekũbangĩte raini ũguo. Matigũkĩrĩte gũthiĩ kũbanga raini nĩ ũndũ wa mũtu ũrĩa wa ngima maraheirwo kana tũmaguta kana kamũcere kana tũindo tũu mararehagĩrwo hau nginya gacukari. Matikumĩte gũthiĩ kũ vote nĩ ũndũ wa indo icio. Megũkĩrĩte nĩ ũndũ nĩ moĩ kũrĩa mekũ vote aga na acio nĩ andũ aitũ. Na gĩkĩ gĩkĩ rĩu niĩ ona ndiũĩ kana tũkũrara tũikarĩte thĩ nĩgetha tũigue gĩ gĩgũthiĩ atĩa, to nĩtũĩ kĩnyamũ gĩkĩ ithuĩ tũcindĩte na tũgacinda na tũgacinda, kũringana na ũrĩa andũ maimirire, eeh, tũkaumĩra tene, tene tene tene, tũkaumĩra tene, tũthure ng'ania, hĩ, ũmũthĩ andũ nĩmaimirire rekei ndĩmwĩre oro karaũ. Kuumĩra, kuumĩra, kuumĩra. Rekei tuone ũrĩa gũgũthiĩ. No niĩ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ, igũrũ rĩa macio mothe rĩ, nĩ tũhoete Ngai witũ, na Ngai witũ ndaratũconorithia, na nĩ njũĩ atĩ ona nĩ akoretwo agĩkĩmenya ng'aragu ĩyo twĩ nayo ti ya kũninwo na irio cia mũthenya ũmwe. Ndũngĩũka ũtũhe mũtu na cukari ũmũthĩ, na tũtũrĩte tũhũtĩte mĩaka ĩtano, tũcoke tũke tware raini nĩgetha tũgũthure. Ithuĩ tũtirĩ akĩgu. Ĩĩ nũũĩ wonire andũ andũ aitũ ta marĩ akĩgu? Ithuĩ tũtirĩ akĩgu. Ithuĩ tũtirĩ tũtirĩ Esau ũrĩa wendirie birthright yake na gathubu. Aca. Ithuĩ tũtirĩ akĩgu. Na ithuĩ tũkũrũgama tũĩ atĩrĩrĩ, tũhoete Ngai igũrũ rĩa mothe, na Ngai nĩ atuonete, na Ngai nĩ atũiguĩte. na Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega na manene. Ta rekei tweterere tũigue. Niĩ nĩ njũĩ gũtirĩ mũndũ oro na ũmwe rũciũ ũgakorwo akiuga wũi wũi wũi. Rũciũ tũgakorwo tũkiuga Hallelujah Hallelujah Hallelujah tũkĩgoca Ngai. Ona ti rũciũ no ũkorwo no ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ. Oro karau. Inyuĩ nĩ inyuĩ deciding factor. Inyuĩ ũrĩa gũgũthiĩ ũmũthĩ nĩguo gũgathiĩ. next year. Na kũragĩthiĩ atĩa ũngĩ? Githĩ tũtionire na maitho? Nĩ tuonete na maitho. No gũgĩkorirwo nĩ gũkĩrĩ abracadabra. Abracadabra ĩngĩkorwo ĩkuo rĩ, no ĩkorirwo no ngayo. No kũigua nĩ nĩ nĩ ũhoro ũcio wa kũrora na maitho ũrĩa tuonire rĩ, na ũrĩa thĩ yothe yonire nginya international observers rĩ, twĩkuo mũno. mwatwonete ũtukũ, ithuĩ nĩ no tũrĩe na tũnyue kĩrĩa mũngĩrehe, no mũrũgamo witũ nĩ ũrĩa ũmwe, nĩ tũũĩ, rekei tũthikĩrĩrie tũigue ũrĩa gũgũthiĩ, Ngai mbere, na nĩ tũũĩ atĩ nĩ gũgũthiĩ ũrĩa tũrerirĩria. Mũrathimwo mũno na Ngai amwĩke wega. Bye.